Milion pyerabic odonyo, milion pyerabic odonyo makome i i akaunt pa luwer i nino ca Richard Todwong, ominwa, laremwa, latinwa i nino ca Todwong ocikke ni kong wan waweki. Cente ma kibikelo it luwer ki Kampala-ni kong odony. Ka dong odonyo ci en i doubling o. In his own capacity en dong itwero konyo wan. Man cikke pa ladit Richard To Odwong. So an iya yom, wan iwa yom ni ladit To Odwong Richard dong ocako cobo cikkene. Man bene dong miyo lewic lewic dong mito maki dano ma onongo gitye ka medo mac gitye ka loko ata i wi yamo dano ma kitye ka piyogi apiya ni wulok kuman wek kiket to dwong i preca wek kibal nyiye nationally kinen calo latela ma konye pe lewic mito dong omak dano kit me nino ca an awaco. ni wan ki Janet Pritzker wabedo i Kampala kacel ki luwer mukene obedo i Kampala i kare ma jami otimme marac i komwa i Kololo. Wan okwalle wacito bot to dwong Richard watitte peko ma obedo tye. Ladit to dwong Richard owaco botwa ni wulingo licwic gin en ma Bebe Cool otimo i komwu-ni. Obikwanyo gum mogo ki i kom bebe kul dong. Gumme dong pe. Wukur wuneno ka bebe kul dok obedo ki kontrak mo. Pien bebe kul onongo tye ki kontrak moni kenyo ni en aye coordinating luwer ki State House. En aye kubo luwer ki State House. En aye kubo luwer ki ladit lobo. Pi jami ma en otimo marac i komwa, myero bene wapwo to dwong ni immediately to dwong onyuto action. Bebe kulu ki kwanyo ko. Kitugo ikwanyone akwanya dong bene program meno en doro macalo coordinator i state house ni coordinating luweni. Kitugo kwanyoneo. Pi keco ma ladit to dwong obedo kwede i kome. Meno jami ma onongo myero pe wan wabin awacone i wi yamo. Mono jami ma kitimo lapiny lapiny. Ento pi caro lokwa. ma waloko ata ki piwa bene waye o ni walok lok ata i kom to adwong Richard oweko watye ka mite wun wunge ni to adwong marowa. Now, back to gin ma okela i wi yamo. Mapat ki million pyera abic ma to adwong ocwalo i account pa luwe. By the way, Luxy Mover, Laksi muva, kong in icit doko kacel ki lutela luwoti, pien wun wutye lutela pa luwer ma wan wuyerowu, waketo gen i komwu. Me proving lokka-ni kor cito confirming ki i akaontwu. Milion pyerabic ma lubbe ki lokka, wan ki Prisca ma lubbe ki lokwa me nino ca waloko ki Judas rap knowledge. Rab Knowledge, An awaco boti ni, wac ki lutino ma gitye ka wo i wi yamo-ni ni to dwong tye ki plan madit mada itwa. Wac ki lutino ni woo atata-ni pe obiterwa ka mo. Awaco botwu ni to dwong obilwongowu dong waloko kwede. Wan oloko ki to dwong bene. wacit i fam wan ki Janet Prisca bot to dwong, waloko kwede ni tim kuman kuman kuman wek luweeni gubin boti ka in itit itgi lok ma in itito itwa i Kampala-ni wek guniang pien gitye ka lok i wi yamo pe gitye ka lok labongo ngec minigi information ma wan onongo kiboti oweko wan oling mot-ti, so ma lubbe ki lok wa ki to dwong Wan i Pricka to odwong olwongowu i fam, ma kilwongowu kimiyo milion pyerabic i te kicawu, wurune kong imiyo transport wu pat. Wun dok oweng ma wucito kimiyo transport wu pat ka dok kicwalo milion pyerabic tye i account ci wunen fifty million enoni me te kica. Enoni me akaunt me gwoko akaunt wek wan pe olanye kit ma jwi wa lanye ni. Ka to mo tye lyel obedo tye pe walengo ni lyel obedo tye but ka lyel tye ci nongo wan orye arye wa cito idi gudu wukony wa alip acel acel alip aryo aryo an awaco ni enoni lano wa. Co myero wacak wabedo ki akaunt kobedi dong cente kicwalo milion pyerabic tye i akaunt mapat ki milion pyerabic an wan ki Janet Prisca. Ladit Richard to dwong oorowa watye ka cwalo milion abic me te kicaa pa luwer i agago. Pe cente me apoka ento cente me te kicaa luwer obed ki te kicagi ma dong kare ki kare kijuko cente. So milion abic watye ka cwalone i agago bot luwer, milion abic watye ka cwalone i pa dee. ite kica pa luwe pa dye milion abic, watye ka cwalo milion abic i kitgum ite kica pa luwe. Obalo ki Nikson, obalo ki Nikson watye ka bino wun ki Jah Fire watye ka bino i kitgum. Watye ka cwalo milion abic i Lamwor, ka waa ki Lamwor watye ka tero milion abic i Iwomoro, watye ka tero milion abic i Nwoya, watye ka tero milion abic i Iamuru. Meno pat ki million pyera abic ma kimiyo ni so ka iribo all the districts ma tye i acholi sub region pien an atye macalo coordinator a national coordinator ma coordinating luwer me acholi sub region ki office ma i Kampala state house an atye coordinator So macalo a national coordinator pi luwewa eni, an ticca pe me mako cente, ticca pe me mako cente, ticca me waco ni cente dong walubo kore kicwalo i akaun milion pyerabic wunen kit ma kigwoko kwede. Ticca me coordinating programs, ladit lobo bibedo kwene, luwe adi ma mitte. Luwer mene ma tye on chart ma gicelo hits ma twero kelo dano? Luwer mene ma gitye ki following madongo ma watwero terogi wek watimo mobilization? That's it. So wamito wa for Right Honourable Richard To Odwong pi bedo ki cwiny maber tutwal. Million miya acel dong kome eno wan watye ka bino i agago ka miyo abic abic abic abic abic me, lieno ni myero dano obed ki wic me niang ni The five million ma wa imiyo per district, eno wakelo per district eni, eno ni me gwoko te kicaa pa ngo, pa luwe. Ma ngato mo keken ma dong mito miyo donation mo it luwe dong medo ameda i wi million abic me te kicaa wuni. Dong medo, eno pe cen apoka, eno ni me gwoko te kicaa wek luwe onen dano ma nongo watye mapek. Man aye ngec ma atamo ni amiyi botwu, dong wun jo ma pol kare wumato kato i wi yamo ni wuloki wupir luwer wek kinen yo me balo tic pa luwotwu, wuloki wek kinen kit me balo nying luwotwu, wuloki wek ki disorganizing ngat moni ki ticce, lewic mito maku tutwal, ladit Richard to dwong. Wan wapwoyo cako, wapwoyo cobo cikkeni ki wapwoyo bene cako lanyut manyen i Acholi Sub Region ki Northern Uganda. Boss Mikotim macalo National Coordinator pa luwe Acholi an apwoyo. Thank you.